Eżatt tajjeb. Cain, grazzi ħafna talli ġejt magħna. Cain li huwa Manager għall-Komunikazzjoni Fondazzjoni Logħob Responsabbli. U miegħu nitkellmu fuq screen time, konna diġà bdejna introduċejna dan is-suġġett u Naf illi huwa suġġett daqsxejn delikat ukoll, illum isna tkellimna fuq tkellimna fuq dixxiplina, tkellimna fuq it-tfal meta jkunu teenagers. U llum ħa nitkellmu fuq screen time, imma fejn jidħol il-logħob virtwali eċċessiv. Il-mistoqsija, Leonis grazzi ħafna, il-mistoqsija hija jista' jkun ta' jien naf ta' pożittiv, jiena f'moħħi ngħid il-logħob virtwal qisha waħda mill-iktar affarijiet li tbeżżagħna lilna, kif tista' tkun pożittiva? Tista' tkun pożittiva? Ħa nibdew bil-pożittiv illum ħalli ma noqgħodx ngħidu n-negattiv biss. Iva, iva, le, sewwa qed tgħid il-social media, il-logħob virtwali, l-iscreen time biex ngħidu hekk, iva għandu l-pożittiv tiegħu u tajjeb li nirrikonoxxuh. Imma, bħal kull ħaġa, hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin. U normalment il-persuna titkellem aktar fuq il-ħażin milli fuq it-tajjeb. Fejn jidħol screen time, tajjeb li ngħidu li fejn ikun hemm over-exposure, jiġifieri t-tfal tagħna, iż-żgħażagħ tagħna, anke l-adulti, iqattgħu ħafna ħin, issa għal xi raġuni jew oħra, jekk hux għal logħob virtwali, jekk hux għal social media purposes, jekk hux għal l-edukazzjoni tagħhom, ħin twil fuq il-laptop jistudjaw, pereżempju, fejn għandek stimular żejjed tal-għajn u tal-moħħ li sfortunatament jista' jaffettwa l-irqad ta' matul il-lejl u hemmhekk ikun qed jaffettwalek il-fiżiċità tiegħek ukoll. Mela, hi, hi, hi, hi, tħosshom hi. Ma tkunx tista' torqod. Għajnejk tħosshom ġieli meta na ġurnata fuq il-laptop jien pereżempju jew mill-laptop għall-mobile fl-aħħar qas inkun niflaħ qas inħares lejn Xejn, jkollok bżonn torqod, jiġifieri eħe. Dawn huma affarijiet li rridu nsibu l-bilanċ tagħhom ukoll. Imma kif dejjem ngħidu, jiġifieri hemm ħafna pożittiv. Jien waħda mill-affarijiet li nsemmi pereżempju pożittiva, hemm ħafna negattiv ukoll, imma pereżempju pożittiva jien nemmen li t-tfal tagħna Huma ħafna iktar smart milli konna aħna għaliex huma esposti jekk isegwu l-informazzjoni tajba imma huma esposti għal ħafna iktar affarijiet, suġġetti li aħna ma kinux jinteressawna jekk hi politika, jekk hu jien naf drittijiet. Issa hemm Paġni li huma eċċessivi huma naqra too much, imma jekk jużawha tajjeb it-tfal tagħna, anke dejjem hekk ngħid, ngħid anke fl-iskola u hekk, m'hemmx għalfejn qisna għax huma mingħajr ma jridu qed huma esposti għal ħafna, allura qishom mingħajr ma jridu jridu jagħmlu sforz biex fil-ħajja jirnexxu, fihimt, jiġifieri tista' taħdem tajjeb. Hekk hu, fejn aħna konna esposti għall-karta, jekk nieħdu l-edukazzjoni pereżempju, il-ktieb, Illum il-ġurnata l-ktieb jinsab fuq l-iskrin tagħna. Allura hemmhekk dak jitqies ukoll bħala parti mill-iskrin time. Jekk l-iskrin time, kif dejjem nirrepeti, iseħħ f'bilanċ, ma fiha xejn ħażin u tieħu taħsad il-frott tat-teknoloġija. Imma jekk ikun hemm, kif qed insemmi, overexposure, ħafna ħinijiet twal, jekk ikun hemm, pereżempju, aljenazzjoni, tinqata' mir-realtà, it-tfal tiegħek jinqatgħu mir-realtà. Jew inkella jgħixu b'fantażija, jgħixu norma li mhix reali, jemmnu f'norma li mhix reali. Per eżempju, ħa nsemmi s-social media, ir-ritratti fuq is-social media. Mela, mela, mela. In-norma ta' sbuħija. X'saret illum il-sbuħija għat-tfal tagħna, għaż-żgħażagħ tagħna? U inutli li nħbew wara Wara sa, ma nafx kif tgħid wara saqajk, wara jdejk, wara subgħajk. Inutli tinħeba wara subgħajk imma fil-verità dawn l-affarijiet qegħdin jinfluwenzaw it-tfal tagħna. Smajt xi ħaġa ferm interessanti din il-ġimgħa kont qed nisma'. U tiżdied l-ansjetà akjer.
Eżatt, ġejt, ħa ngħidlek din, vera tajba, ara togħġbok. Kont qed nisma' lil dawn it-tnejn jiddiskutu u bdew jgħidu, bdew jgħidu aħna rridu noqogħdu attenti għaż-żgħażagħ tagħna kif jużaw is-social media. Għax qal, dal-preżentatur partikolari qal, jiena, in-nanna tiegħi, għax kbir fl-età, kienet għexet il-gwerra. Imma kienet moħbija fix-xelter u ma kinitx tkun taf x'ġara fil-kantuniera l-oħra. Qal imma t-tfal tagħna qed jgħixu l-gwerra tal-Ukraina in real time. U dawk huma kollha Ara, ara ilmenti tagħhom u l-ansjetajiet tagħhom, so it-tfal tagħna, eħe, huma challenged iktar f'dan rigward. Hekk hu, hekk hu, mil-lat ta' ta' psikoloġija, mil-lat mentali, iva, nista' ngħid li t-tfal tagħna huma challenged aktar. Huma aktar stressjati minn dak il-lat għax iridu jilħqu ċertu livell ta' awareness, ċertu norma ta' fantażija fejn jirrigwardja pereżempju ritratti fuq is-social media, jekk ma nkunx hekk u ntella' ammont ta' likes, le, allura dik m'iniex normali. U ara xi dwejjaq qed qed jekk inti pereżempju tellgħet ritratt pereżempju għall-argument iżda dan ma ħadimlekx, ara inti xi dwejjaq qed tagħmel. il-persuna, iż-żagħżugħ, it-tifel jew it-tifla jgħid jiena għandi xi ħaġa ħażina. Tiżdied l-ansjetà u jiġu affettwati mentalment. Mamma, x'biża'. Jiġifieri rridu nieħdu kollox in consideration u meta l-iscreen time jibda jieħu post affarijiet aktar importanti u serji bħal m'huma x-xogħol tal-iskola, bħal m'huma l-qari, Illum kemm għad issib tfal li jaqraw, illum il-ġurnata? All right, jaqrawlek fuq screen, fuq screen, imma jaqraw ktieb? Le, le, m'għadhomx jaqraw. Imma mbagħad aħna, di dejjem ngħiduha, inti l-iscreen time huwa addictive in a way, għax inti ħajtik dak, jien naf ġieli endorphins jew hekk ta' affarijiet hekk inti qed.
Instant gratification. Eżatt, dak il-ħin. allura dejjem qed issir iktar challenging għalina biex ninqalgħu minn hemm. Ekku, ekku, ekku.
Il-challenge qiegħed hemmhekk, speċjalment għall-ġenituri. Kif se taqla' lit-tfal tiegħek minn fuq l-iscreen biex tħeġġiġhom jagħmlu attività fiżika?
Imma rridu nisfurzaw naqra iktar. Iva. Aħna rridu nagħtu eżempju lill-ġenituri. Iva, iva, iva, iva. B'mod speċjali jien dejjem ngħidha, għalxejn toħloq kunċett ta' screen time ta' bilanċ ta' ħin fit-tfal tiegħek meta inti jiġi waqt ħin l-ikel u tkun fuq il-mobile quddiemhom. Huma jgħidulek mela qed jagħti każ lilna meta hu qed jagħmel agħar minna. Hemm xi formula li ma tistax insemmuhom kollha għax ta' kulħadd il-każijiet huma speċifiċi. Imma hemm xi ħaġa li inti fix-xogħol tiegħek studjajt u qrajt Li forsi tista' taħdem jien naf inżommu ħin partikolari, ħin filgħodu, ħin filgħaxija, ħin. Eħe, llum il-ġurnata clear it-teknoloġija taħdem b'mod, tista' taħdem b'mod favur il-ġenituri. F'liema sens? Jekk inti tieħu per eżempju il-mobile tiegħek jew it-tablet tiegħek, hemm options fl-apparat teknoloġiku li inti tista' tara kemm it-tifel tiegħek Qatta' ħin quddiem dak l-iskrin. Kemm qatta' ħin fid-diversi apps partikolari u inti tieħu nota tgħid ara qed jara aktar dawn l-affarijiet milli dawk l-affarijiet. Pereżempju wara ċertu ħin kemm it-tablet jista' jintefa' pereżempju jew jiġi locked password u l-istess ħaġa il-console. Jiġifieri Inħeġġeġ lill-ġenituri hemm barra li jagħmlu użu minn dan l-apparat teknoloġiku, minn dawn l-options. Jekk ma tkunx taf, illum il-ġurnata tissearchja fuq l-internet u jkollok ir-riżultati kollha li inti tixtieq. Imma rridu nkunu daqsxejn mhux ta' guts, ta' rridu nħeġġu lilna nfusna biex nidħlu f'rutina, inġagħlu li t-teknoloġija tgħinna bil-pożittiv tagħha, mhux inħarsu dejjem lejn in-negattiv kif għedt inti fil-bidu tal-intervista, u b'hekk nissalvagwardjaw kemm il-menti tat-tfal tagħna u kemm jista' jkun inħeġġu l-attività fiżika tant importanti. Fil-fatt għandna filmat, ħa narawh flimkien, ħalli Battulna inti stess. Iva, dan kien kien proġett proġett utli ħafna għall-Fondazzjoni, dan huwa proġett flimkien mal-Fondazzjoni Setqa. Claire, fejn naraw il-xenarios ta' tfal tagħna over exposed, għal-logħob virtwali u hawnhekk joħorġu x-xjuż, Claire. Per eżempju, l-omm tat mill-ewwel il-kard lit-tifel biex juża l-loot box, per eżempju. Illum il-ġurnata it-teknoloġija tissejvjalek il-kard u ma tkunx tista' it-tifel ikollu aċċess awtomatikament. Proset.
U dawn l-affarijiet jistgħu 'il quddiem. Ara u hekk qed iġġiegħlu jagħmel l-attivitajiet u. Hekk hu, hekk hu.
Suppost affarijiet li rridu nagħmlu. Qisek tnaħħilu l-ħsieb jekk irid il-flus irridu nsibu mod u manjiera kif inneħħulhom il-ħsieb. Ħa ngħidlek it-tfal Meta jkunu żgħar speċjalment mhix daqshekk diffiċli għaliex huma jħobbu jgħatttu ħafna ħin magħna. Jiġri jekk aħna niddedikaw il-ħin li lilhom huma żgur ħa jippreferu b'xi mod, jiġifieri it's up to us at the end of the day. It's up to us li nsibu metodi alternattivi. Jekk ikun hemm overexposure niġbduhom minn fuq is-siġġu u nieħdu sehem f'ħajjithom ukoll għaliex huwa importanti. Intom toffru għajnuna għal min jixtieqha? Iva, għal min ikollu bżonn informazzjoni, pointers, jista' jċempel fuq il-linja ta' sapport nazzjonali 1777, għandna staff imħarreġ u nkunu nistgħu niggwidawh fit-triq it-tajba. Tajjeb ħafna, grazzi immens, hawnhekk qed naraw fil-fatt aħna nkunu dejjem qed naqsmu kollox fuq il-paġna tagħna. Grazzi ħafna Kane, interessanti immens, grazzi, aħna waqfa żgħira u nkomplu mal-aħħar mistiedna, bqgħu magħna. Nirrokna miġjuba lilek grazzi għall-Fondazzjoni Logħob Responsabbli.